Tomato paste, minu mmienu yɛ yusu wɔ aduane bi a yɛbɛyɛ mu, meboa. Nti ɛfiri jollof de kɔsi stew de kɔsi nkwan ahodoɔ so. Nanso woatena ase abisaa ho da koro sɛ, Saa tomato paste anaasɛ saa adeɛ yi a meyusu yi, ɛdeɛn pa ara na ɛwɔ mu o? Afei tie, Adeɛ baako a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ tomato paste yɛ tomatoes. Nanso flour wɔ mu, Corn starch wom, asikyire wom ɛna afei artificial colouring nso wom. Sɛ wosɛ me boa a, wo tomato paste a woatɔ anaasɛ wo tomato paste a ɛwɔ fie no, hwɛ label no ho na wobɛhu nneɛma a mereka ho asɛm yi. Enti asɛm a ɛyɛ a na mebisa ne sɛ, yɛrenoa aduane anaasɛ yɛremikse cake batter? Proper tomato paste biara no, ɛwɔ sɛ ɛkɔntɛni adeɛ baako pɛ, tomatoes, ɛna ebia beet root na wode nkyene kakra afra Ɛno ano no, yɛmfa hwee nka ho biom. Nanso brands bi bɔlky up tomato paste with starch. Wɔn wie a, wɔde asikyire afra ama no ayɛ dɛdɛɛdɛ. Wɔn wie a, na wɔde colour ahyɛ no ama no ayɛ kɔɔ. Wei nyɛ aduane. Wei yɛ fakery. Saa hidden sugars ne fillers yi bɛ mess up your health. Enti more fat, more sugar in your blood. ɛde problems bebree ɛbɛbrɛ wo nti wo stande a higher risk of obesity, diabetes ɛna afei inflammation. Adeɛ a wo bɛtumi ayɛ ɛde aboa wo ho ɛne sɛ, sɛ wo tɔ tomato paste a, readi label a ɛbɔ ho no. Deɛ wo hwehwɛ ɛwɔ ho ɛyɛ tomatoes anaasɛ tomatoes ɛne nkyene. Sɛ ade foforɔ biara ɛbɛka saa nneɛma yi mmienu ho a, ɛwɔ sɛ ɛyɛ beetroot anaasɛ bɔɔfrɛ. Sɛ wo pɛ no yie paa a, Ɛneɛ wankasa kɔtɔ wo fresh tomatoes na yɛ wankasa wo tomato paste wɔ fie. Yɛde video bi bɛtoa saa video wei so, na saa video no bɛkyerɛ wo ɔkwan a wankasa wobɛyɛ wankasa wo tomato paste wɔ fie. Enti ɛfiri nnɛ korɔ yi yɛn nyinaa yɛrebɔ yɛn apɔmuden ho ban, sɛ nyɛ tomatoes na yɛde ayɛ a, yɛntɔ. Sɛ w'ani agye video yi ho a, bɔ mmɔden ara ne follow yɛn. Afei share video no na ɔfoforɔ nso nsa nka bi. Yɛfrɛ me Israel Mensah Gota, na aha yi Ɛyɛ good living Ghana. Afei hwɛ kwan a wobɛfa so a wankasa wobɛyɛ wo tomato paste. Abusuafoɔ yɛma mo akwaaba ɛba good living Ghana channel yi so. Yɛdɔ mo nti daa ne da nyinaa no yɛpɛ sɛ yɛde biribi soronko brɛ mo. Biribi a ɛwɔ yɛn mantam mu a ɛɛ wo nsa kaa yɛn a wobɛtumi ayi so. Afei apɔmuden san wɔ mu. Yɛpɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa no yɛtumi tena ase asomdwoe mu apɔmuden mu. Ɛno nti, ɛnnɛ da yi nso yɛ dwumadi a yɛreba abɛyɛ no, yɛbɛkyerɛ kwan a yɛbɛfa so a eh, yɛbɛyɛ yɛn ankasa yɛ tomato paste kama ɛmfa ngu kan no mu yɛmfa preservatives biara nka ho na ɛyɛ natural na wotumi de asi wo kitchen anaasɛ wowɔ fridge a wode ahyɛ mu afei wobɛyɛ aduane na wonni fridge a wobɛtumi ayɛ no kakra na wode ayɛ aduane korɔ a wɔreyɛ ghanafoɔ yɛpɛ jollof paa Me m'ani gye ho, menim sɛ wo nso w'ani gye ho. Enti no, bɔ mmɔden na tie. Sɛ wo werɛ bɛfi a, twerɛ to hɔ. Na wobɛyɛ jollof a, wo tomato paste a wobɛtumi de ayɛ na ɛbɛboa wo. Ingredients no nie, ɛnnɔɔso biara saa. Wonya beetroot, Beet root yɛtɔn, ɔmo a ɔmo tɔn atosodeɛ no, ɔmo wɔ bi wɔ hɔ. Ɛho ayɛ sɛ brown kakra, ɛyɛ ayɛ tuntum brown. Wotwa mu a ɛyɛ kɔkɔkɔkɔ te sɛ mogya no. Ɛno na yɛka ho asɛm. Yɛfrɛ no beet root. Beet root. Hohoro ho kama na twitwa. Na pɛ borɔfrɛ a ɛmbreyɛ. Borɔfrɛ a ɛmbreyɛ. Ɛno nso kakra. It depending on beet root a wobɛfa, sɛ wofa kɛseɛ baako a, fa aborɔfrɛ susu w'ani kakraa bi na fa twitwa no nso ka ho. Afei wankasa wɔto wo tomatoes nso wɔ hɔ a, kakraa bi no a wode yɛ no, ɛneɛ kakraa bi a wawatɔ no, fa saa mmienu yi, mmiɛnsa yi ka bom na yam blend it. Wo blend a ma nsuo mba mu bebree, mo a mode bɛhyɛ fridge mu no, wo blend ɛno ne sɛ yaa na wode ahyɛ fridge mu. Afei sɛ womfa nhyɛ fridge mu, wonni fridge nso a, woreyɛ aduane no a, na woayɛ saa nneɛma mmiɛnsa yi ahweken. Borɔfrɛ no a ɛwɔ mu no bɛma adeɛ no atu kama te sɛ deɛ watɔ eh, tomato paste a ɛgu konko mu no pɛpɛɛpɛ. Ba nsunsuanso a ɛwɔ mu ne sɛ, wei a woayɛ yi, ɛyɛ natural, ɛyɛ organic. Nti no, yɛmfa mfa mfidie biara mu. Afei ne boɔ nso nhyɛ da nyɛ den. Ɛna apɔmuden a wobɛsan anya no, beetroot wɔ apɔmuden bebree. Ɛbɛboa wo mogya, wobɛnya mogya. Ɛno nti sɛ ebia ɛnsɛ sɛ wobɛkɔ akɔtɔ tomato paste bi ɛsɛ obi mogya ayɛ yi ne yɛsɛ wɔyɛ nom tomato ɛho nhia. Mesrɛ wo wonya wo beetroot na yɛreka yi a wobɛtumi ablende. Wo saa nipa no nonom ɛbɛboa wo. Nti hwɛ sɛ yɛde ɛyɛ tomato paste Ahaa, apɔmuden, ɛboa wo nnompe ne adeɛ ma wotumi gyina wo nan so yie, ɛyɛ nnompe mu adwuma. Nti wonya beetroot yi a, pɛ borɔferɛ a ɛmmereyɛ ka ho. Nyɛ sɛ wafa wo tomatoes kakra bi, fresh one, papa no bi. Ahaa, ɛnyɛ deɛ ɛho ahodwohodwo no, yɛsrɛ mo. Tɔ papa na di kɔ nipadua no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya apɔmuden. Sɛ wonya tomatoes no kakra bi sɔ so koraa na wo blend a, emu bɛyɛ du kama na wotumi de ayɛ wo jollof, wo nkwan, wo biribiara wopɛ sɛ woyɛ biara. Ɛno nti ɛnɛ nkɔmmɔ a yɛbɛtwetweeɛ no, ɛno no yɛyɛ natural tomato paste. Megye di sɛ wobɛyɛ wɔ fie na aboa wo ne abusua no nyinaa. Yɛnkɔ so antena ase apɔmuden mu, yɛnim sɛ yɛbɛsan ahyia bio. Bye bye.